A ninna wedi cychwyn ein pererindod llenyddol yn Eglwys Cadfan Sant yn Nhywyn. Dyma ni'n dilyn y llwybr gan gyrraedd erbyn heddiw, ond ychydig filltiroedd i fyny'r arfordir, Yma yn Eglwys Celyni'n Sant, eglwys hynafol mewn mangre unig uwchlaw y môr.
Yn ôl y traddodiad um, hanesyddol, mae yna ddau gelynnin. Un ohonyn nhw uh, yn y de, sef un o um, uh, un o'r seintiau sydd yn, yn, yn cael eu cynnwys yn Llan Pump saint. Ond yr un yn y gogledd, mae yna o leia ddau safle yn perthyn iddo fo. Un yn Llangelyni yn Nyffryn Conwy a llall y fama. A hefyd yn ddiddorol, um, ella na fo ydy y sant sy'n gysylltiedig ag um, capal Celyn yn Tryweryn. Mae yna sôn am hynny hefyd. Ond mae'n debyg bod um, uh, Celynnin wedi cyrraedd yr ardal yma rhyw dro yn y chweched ganrif. Oedd o'n gyffeswr ac oedd o yn genhadwr. Uh, diddorol bod o'n gyffeswr oherwydd dyna un o gyf prif gyfraniadau'r Eglwys Geltaidd i'r Eglwys y Ewropeaidd Ladinaidd ydy yn fanna, yn Ewrop, mond unwaith oeddech chi'n capechu uh, um, ar ôl bedydd. Ond yn y traddodiad Celtaidd, o' 'na o' 'na ffordd 'sa chi yn... 'dach chi'n cael maddeuant ar ôl pechu mwy nag unwaith. Felly fedrwch chi fentro bod celynnyn yn um, yn un poblogaidd iawn i ddod i gael um, maddeuant. Mae y fab, un o, o ddeuddag o feibion i Helig ap Glannog o Dyno Helig yn yr Môr Celtaidd. Ac ar ôl i'r ddwy teulu golli hetifeddiaeth, ath llawer ohonyn nhw'n fynych yn Abaty Bangor Is-y-coed, a wedyn ymuno ag Cadafan yn Ynys Enlli, ac yn ar Ynys Enlli gladdwyd ym Mhelynnyn. Mwy na hynny, da ni'm yn gwybod llawer iawn amdano fo, ond bod o yn un o seintiau pwysig ar y llwybr yma o Dywyn i Ynys Enlli. Un o'r pethau diddorol ynglŷn â Celynnin ydy bod ei gyfnod o a'i deulu fo yn rhoi goleuni allweddol o bwysig ar hanes crefydd Cymru, Prydain a dweud y gwir, yn y chweched ganrif. Yym, roedd Helyg ap Glannog, ei dad o, yn un o ddisgynyddion um, uh, cyn-eddawledig, sef um, teulu brenhinol a phwysig yn yr hen ogledd, fel y gelwir hi, yng ngogledd Lloegr ar y pryd, ac um, hynny yn y flwyddyn 450. Ac yn ôl dogfen arbennig Historium Brittonum oedd wedi cael ei sgwennu mae'n debyg yn Eglwys Gadeiriol Bangor yn nawfed ganrif, um, fe ddaeth cynedda a'i fyddin a'i deulu i Wynedd i frwydro y Gwyddelod um, a roi gan cyneddau wyth o feibion ac llawer ohonyn nhw uh, uh, uh, dal i'w cofio yn enwa uh, pobl, uh, yn enwa llefydd uh, ledled Cymru. Ond oedden nhw'n deulu pwysig ac oedd yna gysylltiadau rhwng y teulu yna a hefyd um, Maelgwyn Gwynedd a sefydlodd a helpodd sefydlu Eglwys Gadeiriol ac Esgobaeth Bangor. Felly mae o'n taro, mae o'n rhoi goleuni arbennig i ni ar gyfnod cynnar yr Eglwys Fora, a felly yn hynny beth mae Celynni'n yn ffigwr pwysig. Mae'n debyg mai y darlun yma ar wal orllewinol yy Eglwys Sant Celynnin ydy un o'r nodweddion pwysica yr adeilad. Um, mae o'n dyddio nôl i'r unfer ganrif ar bymthag ac yn ddiddorol iawn cael ei ddadorchuddio am, uh, o ddodi'n dar goll am flynyddoedd dan 2000 a thair ac um, gaethon nhw ddarganfod o. Mae'n debyg bod nhw yn wneud rhyw waith Fe welwch chi bod y top, y dop, wedi cael ei dorri oherwydd yn y ddeunawfed ganrif oedd 'na falcony yma. Ond teitl y darlun ydy Momento Mori, sef um, munud marwolaeth, uh, mewn Lladin wrth gwrs, munud marwolaeth. A fe welwch chi sgerbwd A mae'r sgerbwd yn dal ym Mhladur ac yn y bedd mae 'na benglog a mae 'na esgyrn. Sa neb yn gwybod yn iawn yym be' 'di ystyr hyn i gyd ond ma' gin i syniad yn gysylltedig ag Ynys Enlli a Celynnin yym o bosib yy yym yn atgof o'r ugain mil o saint neu ella yym siwrna bywyd hyd yn oed y sgerbwd yn tyllu bedd yn barod am y siwrna nesa i fywyd o. Ond um, dwi licio meddwl ella na'r cysylltiad efo Ynys Enlli, oherwydd heblaw un o'n eglwysi fi, Eglwys Llanengan ym Mhen Llŷn, hon ydy'r unig eglwys lle da chi'n medru gweld uh, um, Ynys Enlli yn ei chyfanrwydd. Y lôn i Langelynin. Gyda diolch i Abram Wood, brenin y Sipsiwn. Y lôn i Langelynnin yw'r blys ym mhob teithiwr blin i yrru, a gyrru'n gynt yn ôl i'r byd a'i helynt. I enaid diamynedd, o raid rhyw eilbeth yw'r hedd. I eraill, bu'n daith hiraeth atgofion am galon gaeth. Pan Abram, mai yma mae dy arch oer wedi'r chwarae. Dy glychau a thylltau sydd yn hen sglain, Yn wisg lonydd dan y maen, a'i nodyn mud yn wael a di-ddychwelyd. Rhy gymhedrol ei golyn, rhy ddof i gymêr o ddyn. O, am fod yma, wir, Awen. Tir y llaw tu hwnt i'r llen, nef ei hun yn nofn ei fêr, naws denau, anwes dyner. Daw yma wên i'm henaid, o'r mân sylltau'n emau naid yn dawnsio, dawnsio yn y dŵr, a'i hoen Yn falm i henwr. A'i loywaf fal awon i'r duw hael sy'n euro'r don. Ti, bererin fel finau oeda dro. Clyw bader iau ger y bae Lle mae'r gair byw yn nwyddus, yn ffydd hyfyw. O, os her ei rhawd, gras yw rhin y lôn i Langelynin.
Prin yw'r wybodaeth. Mae gan y wirion lyfrau lliwio, am linell syml o uncorn Tywysoges, Ddraig. A nhw wrth fwrdd y gegin sy'n creu y llun unigryw, yn dewis carnau glas a denydd aur. Prin yw'r ffeithiau am gelynu'n sant. Ac eto, dyma eglwys uwch y môr a'i muriau yn llinellau ers canrifoedd. Mae'n wag, a finna'n ista yma heddiw ar ddydd o wanwyn, am bys a'r amlinelliad enw sy'n gadael i mi greu fy sant fy hun. a'i liwio efo pinnau ffelt fy mywyd ac ambell bwt o greon a dewodd rhywun ar fy mwrdd.
Ar y daith o Dywyn yma i Langelynnin, mae'r llwybr yn mynd heibio hen wersyll milwrol Tonfannau, y lle a fynd gartre dros dro i rai o'r Asiaid gafodd eu bwrw allan o Uganda gan Idi Amin nôl ym 1972, a thonfannau ysbrydolor fy ngherdd y tro yma. Rywle wrth ymyl fyma, gwelodd sant o deulu Cymry Llydaw, ynys bell bron syrthio dros y gorwel, borthau chwant i gilio rhag y byd i deyrnas well. Ac yma yn y gwersyll hon sydd heddiw'n fyd, gwnaeth gweddill ymerodraeth daith o raid rhag chwerwedd idi frwnt, a roddai fryd ar droi ei ddigedd gwreng yn llanw ei blaid. Wrth gerdded lle bu sant a Seintua y dro. Daw cwrs y byd i swnio'n ar yr ap. Am dyrfa yr oed a'r chwâl rol dryllio i bro. Tragoni eraill, fentro'u taith ar hap. Rhai Sy'n troi'n alltud ar orchymyn Duw. Eraill yn ffoi rhag llid rhyw ddiawl i fyw.
Gweddïwn. O Dduw ein Tad, da ni'n diolch i ti am y cyfle newydd hwn i dy gyfarch fel Arglwydd byw. Yn dy drugaredd, clyw ein gweddi heddiw. Unwaith eto, da ni'n cael cyfle i oedi ar y daith yma wrth i ni ddilyn ôl troed cadfan. Dyma ni yn yr ail arhosfan yn Llangelynin. Mae yna lonyddwch a thawelwch yma. A hwnnw'n wahanol rhywsut. Dyma lonyddwch a thawelwch sy'n mynnu siarad hefo ni. Nid siarad geiriau swnllyd y byd yma, ond ti brydion tawel dy lais di. Ia, yn hawelwch y lle yma, mae cyfle i ti amlygu dy hun, i siarad â ni yn yn calonnau a hynny wrth i ni oedi, a rhoi cyfle i ti lefaru tyrd atom ni, aros gyda ni, siarad â ni, a dysg i ni wrando. Bu'r lle yma gynnig gofod a chyfle i genedlaethau o bobl agosáu atat ti, a phrofi bendith dy bresenoldeb. Gad i ninna gael yr un fraint heddiw. Gad i ni dderbyn gwahoddiad yr emynydd, distewch. Cant Mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un, gerllaw. Mae yna olygfeydd godidog yma. Mi allwn ni unieithu hefo Salmydd yn Salm 8 am fwy nag un rheswm. Mi allwn ni amenio mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar, wrth iddo fo glodfori dy waith ac wrth i Nina ryfeddu at gwaith dy fysedd. Ond mi allwn ni hefyd, yn wylaidd ac yn ostyngedig, sylwi mor fach ydan ni fel pobl mewn difri, wrth i ni syllu ar ehangder dy fôr a chadernid y mynyddoedd. Yn wir, mi allwn ni uniaethu hefo'r adnod sy'n gofyn, Pa beth yw dynoliaeth i ti i'w gofio? Ac eto, fe'i coronaist â gogoniant ac â harddwch. Do, o Dad, Er mai bychan ydan ni yng nghanol dy fyd mawr di a dy greadigaeth anhygoel, bydd ti i barhau i'n caru, i'n cynnal a nerthu ni. Arglwydd y bydysawd, derbyn ein diolch. Ar y gorwel, fe welwr enlli. Dyma'r union olygfa a welodd Cadfan. Yma, fe welodd y nôt. Ac er bob her a braw i'w gyrraedd, y cefnfor, y llanw a'r trai, yr amgylchiadau a'r amodau cyfnewidiol, fe fentrodd mewn ffydd. A chyda'th bresenoldeb di, nid ofer fu i'w ymdrech. Rhoi nina'r un ffydd a'r un hyder wrth i ni gerddad dy lwybrau di heddiw. a cheisio cyrraedd y nod yn dy waith a'th wasanaeth. Maddau inni am oedi, a hyd yn oed gamu nôl yn wyneb heriau. Rhoi inni heddiw lygad cadfan wrth ganfod y nod ar y gorwel. Rhoi inni ei wroldeb wrth gyrchu at y nod beth bynnag ddaw i'n rhan. a rhoi i ni ffydd cadfan, y ffydd honno a'r sicrwydd dy fod ti gyda ni bob amser. Tydi yw'r ffordd, a mwy na'r ffordd i mi, tydi yw ngrym. Wrth oedi a chydnabod ddoe y lleoliad hwn, canmolwn di. Am gael oedi yma heddiw a'r cyfan a brofwn yma, derbyn ein diolch, ac wrth droi ein glygon ymlaen, arwain ni, wrth i ni ofyn y cyfan yn enw'r Crist byw, y ffordd a'r gwirionedd.